Meta twieled Ġesù f'Betlehem tal-Lhudija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu, Fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tiela' u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema' bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu, 'F'Betleħem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta, 'U int, Betleħem, art ta' Ġuda, le, m'intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ Mexxej li jirgħa l-poplu tiegħi Israel. Erodi mbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewkba. Bagħathom Betlehem u qalilhom, Morru, staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għiduli ħalli jien ukoll niġi nqimu.

Meta imbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deheb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

u s-Salvatur tad-dinja. Għaliex mhuwiex magħruf minn kulħadd? B'mod speċjali minn dawk li jisimgħu l-kelma tiegħu u jaraw il-ħidma tiegħu. Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li meta Ġesù ġie fid-dinja, id-dinja m'għarfitux u lanqas niesu ma laqgħuh. Fi Ġwanni kapitlu wieħed, versi minn għaxra sa ħdax, Ġesù twieled fl-oskurità. Kienu biss ir-rgħajja umli li jagħrfuh fi twelidu. Xi rġiel għorrief ukoll sabu t-triq tagħhom lejn Betlehem biex jagħtu qima lil dan ir-Re ġdid ta' Iżrael. Dawn l-irġiel ma kinux minn Israel, imma stranġieri. Probabbli li kienu qraw u ddiskutew dwar il-profeziji messjaniċi u kienu ħerqana biex jaraw dan ir-Re Messjaniku jidher. Alla ggwidahom permezz ta' stilla straordinarja matul id-deżert. għall-belt ċkejkna fejn Ġesù kien twieled. Fil-għatx tagħhom għall-għarfien ta' Alla, huma b'mod liberu telqu kollox, djarhom, il-post fejn kienu joqogħdu, biex ifittxu jaqtgħu dan il-għatx. U fis-senċerità tat-tfittxija tagħhom huma waslu għas-sors vera tal-għerf tassew, li huwa Ġesù Kristu, id-dawl u l-għerf ta' Alla. Meta huma sabu r-re li kien għadu kemm twieled, b'umiltà tawh qima, adurawh u offrewlu rigali li kienu tassew jixirqu lir-re.

li kellu jistabilixxi saltna ta' paċi u ta' ġustizzja. Il-fidi huwa don li Alla fil-libertà tiegħu jagħtina. Huwa permezz tal-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu li jmexxi l-qalb u jiftaħ l-għajnejn tal-moħħ tagħna biex aħna nagħrfu, naċċettaw u nemmnu l-fidi li Alla ġie biex jirrivelalna. Bil-fidi, ir-rieda umana u l-intellett jikkoperaw mal-grazzja. Li wieħed jagħraf u li jiltaqa' ma' Ġesù Kristu huwa li wieħed jagħraf lil Alla b'mod personali. Meta dawn l-irġiel għorrief intaqgħu ma' Ġesù, huma raw il-pjan li Alla għandu għal Ibnu l-għażiż, ir-Re u s-Salvatur. mhux biss għall-poplu Lhudi imma wkoll għan-nazzjonijiet l-oħra kollha. Il-Mulej Ġesù ġie mhux biss għal-Lhud imma wkoll għall-pagani. Għalhekk kulħadd huwa mistieden li jagħraf il-verità u l-paċi dejjiema ma' Alla. Ejjew nitolbu llum li l-Lhud u l-pagani

Mulej Ġesù Kristu, aħna nirringrazzjawk li int ridt iġġib is-salvazzjoni lin-nazzjonijiet kollha. Agħmel li l-evanġelju tas-salvazzjoni jkun imxandar fin-nazzjonijiet kollha fi żminijietna u lil kull persuna fuq il-wiċċ tad-dinja. Għażiża Marija,